Үтүө күнүнэн бүгүҥҥү кэпсэтиибитин саҕалыахха. Биһиги бу бүгүн кыыс оҕону иитии уратытын туһунан кэпсэтиэхпит. Манна биһиэхэ бүгүн иккис спикердаахпыт Василина Попова, уйулҕа үөрэхтээҕэ, тетапрактик, суруналыыс уонна сэргэстэһэ уопсастыбаннай хамсааһын салайааччыта, перемена бэйэлэрин саастарыгар улахан ыйааһыннаах оҕолоох дьиэ кэргэттэргэ көмөлөһөр бырайыагы төрүттээччи Виктория Варламова-Контоева. Биһиги бу ийэ тыл кэскилэ хамсааһын чэрчитинэн ыйга ый ый аайы оттон оҥоро сатыыр тороҕо көтөбүт. Ый аайы бу төрөппүттэри кытта кэпсэтиини тэрийэбит. Бу биһиги кэпсэтиини тэрийэр сыалбыт-сорукпут сахалыы оҕону сахалыы саҥардан, сахалыы иитэн-үөрэтэн бу оҕо туох туһаны ыларын, хайдах гыннахха оҕону сөптөөхтүк иитэн таһаарыхха сөбүй диэн кэпсэтиини тэрийэбит. Онтон ийэ тыл кэскилэ хамсааһын туһунан кэпсиирэбит буоллахха, баҕар манна билбэт дьоннор баалларгыт буолуо. Бу 2019 сыллаахха тэриллибит туох уопсастыбаннай хамсааһын Бу уопсастыбаннай хамсааһын сыала-соруга сахалыы итии-үрэти уонна сахал, сахалыы саҥарыыга көҕүлүүр, төрөппүттэри кытта үлэлиир уопсастыбаннай тэрилтэ буолар. Бу бүгүҥҥү биэриибитин устабыт, оттон бу иннинээҕилэр эмиэ уступпут, таһааран иһиэхпит. Ийэ тыл кэскилэ диэн ютубка ханааллаахпыт. Ол ханаалга бу оҥорон оҥороммут оттон техническай бу көмөлөһөөччүбүт Дьулус Осипов оҥорон таһаарыахтаах бу маны эмиэ устан таһаарыахпыт бүгүҥҥү кэпсэтиибит усулуобуйа табыллаҕына маннык бары микрофоннара микрофоҥҥут барыгыт киэнэ арахсан турар спикердэргэ эрэ холбонон турар бу буоллаҕына кэпсиир кэмҥэ мэһэй үөскээбэтин диэн маннык оҥоробут, онон өйдүүргүтүгэр көрдөһөбүт. Онтон ыйытыылар баар буоллахтарына, туохха чаакка суруйуохпут, ону мин эбэтэр бу спикер бэйэтэ эмиэ ааҕыан сөп уонна онно ыйытыыларга эппиэттиэхпит. Чэ, ол курдук аан бастаан биһиги тылы биэрэбит Василина Поповаҕа. Аха, үтүө киэһэнэн. Үтүө киэһэнэн күндү доҕоттор, үтүө киэһэнэн ийэ тыл түмсүү а, салайааччылара, бука бары бу э, бүгүҥҥү киэһэҕэ мустубут үтүө мааны дьоннор. Үксүлэр оттон ийэлэр буолуо, эрэйдэххэ эбэлэр буолуо, барыгытыгар итиистиҥ эҕэрдэбин тиэрдэбин. Мин бүгүҥҥү чаас аҥардаах кэпсээммэр кыыс оҕону иитиигэ сыһыаннаах санааларбын этиэхтээхпин. Онон буҕаны кыаҕы биэрбиттэригэр бу маннык дьоро түгэн үөскээбитигэр махтал буоллун. Мин Василина Попова диэммин. Бүгүн эһиэхэ кыыс оҕолоох ийэ аатыттан буолбакка, кыыс эйгэтигэр улааппыт кыыс дьахтар аатыттан уонна уйулҕа үөрэхтээҕин быһыытынан бэйэм санаабын этиэхпин баҕарабын. Биһиги тэтимнээх, балысхан сайдыылаах олоххо олоробут. Оннук түгэҥҥэ олорон оттон бэйэбит анаахсааммыт кыра диэн куруук бэлиэтиибит. Онон бэйэбит ис дьиҥмитин, ис айылҕабытын тутан сылдьарга кыыс оҕо оруола тугуй диэни уонна хас биирдии киһи иһигэр бэйэтэ кыра кыыстааҕын, онно тохтооммун этиэхпин баҕарабын. Мин бастакы үөрэҕим саха тылын учуутала, ол кэнниттэн учуутал үөрэҕин бүтэрэн баран Кыым хаһыакка үлэлээбитим. Онтон ыла элбэх интервью, дьону кытта алтыһыы, аастаҕа дии. Онтон билигин уйулҕа эйгэтигэр бараммын консультациялары оҥоробун, психотерапевтическай сессиялары уонна тыата практикалары, онно оскуола кыргыттарын кытта эмиэ кэпсэтэбин уонна биллэн турар бу эйгэҕэ ордук долгуйан уонна анаа-минээн үлэлэһээри ийэлэр кэлэллэр ийэлэр эбэлэр онно биллэн турар биһиги оҕо ааспытыттан силис-мутуктарпыт өйдөбүллэр онтон нууччалыы эттэххэ бэйэтин тугунан эттэхпитинэн терминнэн эттэхпитинэн травма детскай травма буоллун тон бука бары травмированные души буоллахпыт манна диэн эттэххэ Онон уйулҕа өттүнэн бүгүн көрөн биһиги бу эйгэҕэ туохха болҕомто уруохтаахпыт туһунан онну тохтоон ааһыаҕын. Мин үлэлээбитим, бу эйгэҕэ үлэлээбитим иһин, иһин хаста сыл буолла уонна тас эйгэ, ис эйгэ диэни арааран биһиги олохпутугар причинно-следственнай ситиминэн саамай үрүнэ испитигэр баар диэн саныыбын өйдүүбүн тоҕо диэтэххэ биһиги ис санаабыт ис турукпут ис толкуйбут ис билиибит хайдаҕый оннук олохтоох буолабытын тас эйгэҕэ диэхпитин сөп буоллаҕа дии хайдах саныгыный оннук олороҕун диэн буолар уонна оҕо ааспытыгар оччолорго быыкайкаан сыдьаммыт тугу санаабыппытый тугу толкуйдаабыппытый ол барыта бу билиҥҥи улахан олохпутугар кэлэр инньэ гынан улахан олохпуту олохпут диэнтэн ийэ эбэ буоларбытын биһиги кыра ааспытыгар ылабыт уонна ону оччолорго де туох диэн толкуйдаан туох диэн программалары, туох диэн убеждениялары үөскэтэн киһи хара буолбуппутугар ол барыта улахан олохпутугар дьайарын оттон хаамай үчүгэй холуна диэн кыра сылдьан биллэн турар оҕоту ханааҕар уонна опытын кыра буолан тугура толкуйдаабытын улахан олоххор дьайыан сөп онно самое үчүгэй диэн улаатан бараммыт биһиги улахан киһи туругуттан улахан киһи позициятыттан итини төһө баҕарар уларытар кыахтаахпыт ол уларытар кыахпыт диэн биһиэхэ право выбора диэн өйдөбүлгэ ол оннук суоллаахпытыттан силистээх инньэ гынан биһиги кыраһыт дьон аа маннык мөҕөр буоллахтарына маннык хааччахтыыр буоллахтарына ол аата истигэн буолуохпун наада биитэр мин маннык кыннахпын олох үчүгэй оҕо буолуохпун наада эбит диэн сыыһа оҕус өйдөбүллэр буоллахтара дии синдром правильной девочки гин диэн өйдөбүл ол барытта бэйэбитин кытта улаатан аны кэлин мэһэйдээн киирэн барар ону тоҕо бүгүн кыыс оҕо иитиитигэр итини таарыйдым диэтэххэ биһиги оҕолорбутугар Уолуттан кыыһыттан тутулга уох, бэйэбитигэр туох баарын биэрэбит. Өскөтүн биһиги бэйэбит кыыс оҕо быһыытынан ханнык эрэ таһымҥа сылдьар буоллахпытына, ол таһымтан ырааҕы биэрэр кыахпыт суох ото яблонят, яблоки далеко не падает диэн өс хоһооно этэ сылдьарынан биһиги наһаа элбэҕи биэриэхпитин баарбыппыт да үрдүнэн, оҕобутун тугу да ирдээбэт улахан тапталынан таптаабыппыт иһин, наһаа үчүгэй баҕарбыппыт иһин бэйэбит тугу дьаһычабытый, бэйэбит испитигэр туох баарый, бэйэбит санаабыт хайдаҕый, онтон атыны биэрбэппит. Ол иһин бу көрсүһүүгэ санатыы быһыытынан, биһиги бэйэбит кыыс оҕо быһыытынан хайдахпытый диэн ыйытыы туруорукпун баҕарабын. Мин бэйэм ийэ буолбут буоллахпына, Ол ийэ буолуохпар диэри мин кыыс оҕо быһыытынан хайдахпыный диэн. Киһи төрөөтөҕүнэ кып-кыракый семечко улаатан-улаатан улаатан мас буолан тахсарын курдук, биһиэхэ испитигэр оннук өйдөбүллэр барбытыгар бааллар. Онон кыра сылдьан оннук этим, онтон улаатан бараммын олох атын буолан хааллым диэн этэр кыахпыт суох. Холобура, чэ, оҕурсуу семечкатыттан оҕурсу иһиэмэтинэн олордубуттар. Ону олох оҕурсу убатахпын, помидорбун диэн кэбиһэр кыахпыт суох. Ону испитигэр оттон оҕурсу айылҕата баар буоллаҕына, улаата оҕурсу олугунан олоруохтаах буоллахпыт дии, олох будургутук эттэххэ. Ол иһин айиэлэри кытта консультацияҕа уонна кыыс оҕону кытта консультацияҕа көрдөххө, кэргэни кытта сыһыан буоллун, оҕону кытта уолуттан кыыһыттан тулга уох сыһыан буоллун. Онно биһиги бэйэбит оҕо сааспытыгар тугу ааспыппытый уонна мин бэйэм оҕо быһыытынан билигин хайдахпыный диэн. Ол иһин кыыс оҕону иитэргэ кыыс оҕо омук анала диибит, кыыс оҕо кыталык, куба диибит, кыыс оҕону сибэккигэ тэҥниибит, кыыс оҕону олох чороон курдук чочуонайдык тутан илдьэ сылдьыахпытын баҕарабыт. Ол ону барытын барытын биэриэхпитин баарбыт буоллахпына ити ыраас, чэбдик, чэнчис өйдөбүллэр биһиги кыракый эрдэхпититтэн иэлээҕэбититтэн кэлбит буолуохтаахтар. Онуттан олоххо көстөр, ким эрэ аҕата уоһулаатар, ким эрэ аҕалаах ийэлээх эрээри бэйэтин тулаайах курдук санаан эмиэ улаатара диэн баар инньэ гынан биһиги бу испитигэр бастатан туран ис субличностьтар диэн ааттаахтар ити ис сорҕолоргутун хайдах ылынабытый уонна бэйэбит ити чааһыгар хайдахпытый диэн ол онно болҕомто ууруохтаахпыт уонна итини онтон хахалыы эттэхпитинэ ол эмтээн-томтоон, оһорон, э, чөлүгэр түһэрэн бардахпытына, биһи оҕолорбутун кытта сыһыммыт үчүгэй буолаллар. Онно консультацияҕа мин оҕобун ыл диэн э, ийэлэр суруйаллар. Онон кыыс оҕону оттон ыллыбыт даҕаны бу маннык бэйэтин кытта үчүгэйбээт кэпсэтиэхпитин сөп. Ол эрээри оҕо куруук бу олох энергиятын барытын дьонуттан ылар. Саамай чугас киһититтэн, ийэттэн уонна аҕаттан онлайн курстары ыытабын, онно куруук эмиэ этэбин, биһиги аҥаар өттүбүт ийэбит, аҥаар өттүбүт аҕабыт диэн. Хаҥас өттүбүт, хаҥас атахпыт, хаҥас харахпыт бу барыта ийэбититтэн кэлбит диэн, ийэбит төрөппүттэриттэн, ийэбит удьуор ууһуттан диэн уонна уҥа өттүтэ эмиэ бу барыта мин аҕабыттан кэлбит диэн инньэ гынан биһиги ийэлээх аҕабытын бу бэйэбит испитигэр илдьэ сылдьабыт ону бу таспытыгар баар уйбаан уйбаанабыс тумаарыай уйбаанабына до оннук ааттаах дьоннор баар буолуохтарын сөп ол эрээри ол дьоннор биһиги кинилэри кытта алтыһарбытыгар ийэни уонна аҕаны эрэ кытта алтыһабыт. Мария Уйбановна учуутал буолуон сөп, Мария Уйбановна бэйэтин, бэйэтин ийэлээх аҕатыгар кыыс буолуон сөп, кини тапталы билбит да билбэтэх да ойох буолуон сөп. Ити курдук элбэх-элбэх соло баар дии бэйэбит испитигэр, ол иһин биһиги дьоммутун кытта бэйэбит ийэлээх аҕабытын кытта кыыс оҕо уонна ийэ аҕа бу үс муннугар итинник тирэҕирэн суолбутун соломмут буоллахпытына, ол ситими оҕолорбутугар биэрэр кыахтаахпыт. Онтон ийэлээх ааҕаҕа биллэн турар элбэх хомолто баар буолар. Онно кииппэтэхтэрэ, манна кииппэтэхтэрэ диэн хом санаа да баар буолуон сөп. Ийэ аҕа олохтон бардахтарына оҕоҕо эн миигин бырахтың диэн ханна эрэ түгэх-түгэх санааҕа өйдөбүллэр баар буолаллар. Ол аата буруйдуур санаа баар буолар. Төһө даҕаны бу маннык сознаниебытынан ылымматах бүтүрдүнэн, Ол иһин оҕону иитэргэ, кыыс оҕону, уол оҕону иитэргэ бастатан туран бэйэбит испитигэр быһаарыммыт буолуохтаахпыт. Кыыс оҕо түһүмэхтэрдээх дии үүнэргэр сайдарыгар уонна уолу кытта тэҥнээтэхпинтэн бу билигин гендерное воспитание диэн баарын көрдөхпүтүнэ уол уонна кыыс атын атын суоллаахтар Уол холобура сылдьан-сылдьан баран эмискэ баҕайы улаатан таххар түгэнигэр кыыс буоллаҕына хайдах эрэ түргэн баҕайытык улаатар, түргэн баҕайытык ситэр, түргэн баҕайытык тылланар, түргэн баҕайытык хаамар уонна үөрэҕи игин түргэн баҕайытык ылынымтыа буоллаҕына, онтон ханнык эрэ түгэҥҥэ кини кинилэр бу сайдыыларыгар туспа туспа уһууллаахтар диэн этиэхпитин сөп буоллаҕа дии. Ону оскуола көрдөхпүтүнэн кыыс оҕо чаҕаар хайнаан бу урукку хэбиэскэ өйдөбүлэн бэрээдэгинэн ураты буолар көстө сылдьар буоллаҕа дии таһыгар кини өйө-санаата диэн олох атын онно манна киирэн иин биэрбэтинэн ото уол оҕо диэн судургу уонна онно манна киирэн биэрэрэ да элбэх буоллаҕа дии Кини оннукунан бу олоххо опыты ылара уонна эр киһи быһыытынан психически хаҥаттан төрүүрэ баар. Кыыс оҕо буоллаҕына олох айылҕаттан, эрдэттэн туох баар функциятын, туох баарын барытын илдьэ кэлэр. Ол иһин бу кайкаан кыыс оҕо кукланы көтөҕөн олорон кыһыл оҕону бүөбэйдиир курдук бүөбэйдиэн сөп. Итиннэ материнскай инстинкт бу ийэ быһыытынан, ийин анала барыта барыта бэйэтигэр баар. Ол иһин кыыс оҕо кыыс оҕолоох дьонноруттан билэҕит, кыыс оҕо хайдах курдук күндүтүн, хайдах курдук киһини албынныырын сүрэҕин ортотунан киирэрин, онтон уол оҕолоох ийэлэр билэллэр уол оҕо хайдах курдук судургутун уонна эттиҥ даҕаны эттиҥ кинини кытта кэпсэтии олус судургу буоларын. Кыыс оҕо диэн биһиги кинини кыратыттан ийэ диэн көрөр буоллахпытына, киниэхэ ити өйдөбүллэрэ барыта тэмиинэн сылдьаллар. Дьахтар буолар аналбыт айылҕаттан аналбыт биһиэхэ бу потомство диэн өйдөбүлгэ төрөппүт оҕону уонна төрөппөтөх да оҕоҕун атаҕар туруорарга уонна киһи гынарга дьахтарга оҕотугар олус чугаһынан, чугас айылҕалааҕынан элбэх кыах бериллер эр киһитээҕэр холобура уонна дьахтар дьахтары кытта сыһыаныгар эмиэ туспа бэйэтэ суоллаах диэхпитин син дьахтар дьахтары кытта сыһыаныгар кинилэр күөн көрсөөччү да буолан хаалыахтарын сөп кыыс оҕо уонна ийэ ыккардыгар эр киһи баар буолар буоллаҕа дии. Ол эр киһиэттэн кыыс оҕо аҕата, онтон дьахтарга кини эрэ. Ону кыыс оҕо эр киһиэхэ убанарын, эр киһи кыыска убанарын бары билэҕит. Семинардарга төрөппүттэрит да көрсүһэргэ аҕалартан ыйытааччыбын олох дьэ кыыспыт да кыыспыт диэн буолар. Уонна кыыс бэйэбит кыыс болон олороммут ийэбитигэр ордук убаммыппыт дуу, аҕабытыгар сыстаҕаспыт дуу диэтэххэ, биллэн турар аҕаны кытта сыһыан эмиэ арыычча атын буолар. Аҕа тапталлаах кыргыттара диэн бааллар, ийэ тапталлаах уолаттара диэн бааллар ити ити бэйэтэ туора феномен курдук. Онон кыыс оҕону кытта сыһыаммытыгар оттон ийэлэр итинник айылҕаттан итинник баарын өйдөөммүт кыргыттар холобура аҕаларын иин наһаа көмүскэһэр айылгылаахтар этэ ол оннугу иин өйдөөммүт утарсыыга уонна кыыс оҕону кытта күөн көрсүһэр да күрэхтэһэр да курдук таһымҥа киирбэт буолуохтаахпыт. Ол иһин оҕону уолуттан кыыһыттан иитэр тутулга уох иитэргэ биһи хайаан даҕаны эр киһини кытта сыһыаммытын олоҥхоҕо этиллэринии тэллэххэ сытар тэҥнээхтэр таһымын оҥорбут буолуохтаахпыт үскөтүн биһиги бэйэбит испитигэр ис оҕобут ол аата внутренняя девочка диэн внутренний ребенок диэн эрик бэрин кинигэтиттэн ааҕан билэҕит кини анализ, транзактный аналиһыттан. Онно бу внутренний ребенок, онно внутренний родитель, внутренний взрослый бэйэбит испитигэр ситэн-хотон сылдьар буолуохтаахтар. Ол аата биһиги бэйэбит кыракый кыыспытын испитигэр ылыммыт буолуохтаахпыт да, биһиги бэйэбит оҕобутун көмүскүүр буолуохтаахпыт. Хас биирдии киһи бу күн сиригэр оҕо буолан кэлэригэр, оттон свободная система быһыытынан кэлэр, ып-ыраас система быһыытынан, уонна ийэ аҕа таһыгар саамай улахан социализациятын чугас дьонугар барар. Ол иһин чугас киһи ийэ аҕа оҕоҕо бу олоххо атаҕар турарыгар уонна олох сыаннастарын ыларыгар бастакы учууталлара буолаллар. Оҕо улахан киһиэхэ эмиэ маннык туохтаах бэйэтэ туспа учуутал буолар өрүттэрдээх киһи оҕолорбутуттан элбэххэ үөрэнэбит гуманнай педагогикаҕа холобура Шаваль Амнашвили улах диэн улахан профессорга мин кини үөрэнээччитэ диэн, диэн дипломнаахпын ону гуманнай педагогика үөрэҕэр холобура оҕо төрөппүтүгэр учуутал буолар диэн духовнай өттүгэр олус элбэҕи биэрэр диэн өйдөбүл баар Онон биһиги оҕолорбутуттан эмиэ наһаа элбэҕи ылабыт, оҕолоннубут даҕаны биһиги бэйэбит испитигэр баар бу кыччыгый оҕобут ситэр-хотор өрүтэ эмиэ күүһүрбүтүнэн киирэн барар. Оҕобутун көрдөхпүтүнэ кинини кытта тэбис-тэҥҥэ оҕо ааспытыгар тугу ааспыппытын ааһабыт. Онон хас биирдии ийэ хаста оҕолонор даҕаны оччонон кини оччо оҕо сааһы ааһар буоллаҕа дии. Уонна биһиги бу ис оҕобутугар, ис өрүппүтүгэр болҕомто уурдахпыт аайы айылҕа силигириирин курдук силикпит ситэн барар. Онон көрдөххүт, хахалыы топпуйдаатахха ыал кыра оҕотугар ийэ даҕаны аҕа даҕаны олох улла-улла бараллар дии улахан киһи улахан оҕоҕо олох бүтэһик кукула курдук сыһыаннарыы баар буоллаҕына мурун бүөтүгэр оҕоҕо түгэҕнээх оҕоҕо сыһыан улахатын буолар Ити барыта биһиги ис эйгэбитигэр, бу ис куйаарбытыгар субличностарбытын, бу внутренний ребенок диэн өйдөбүлбүтүн ону кытта сыһыаннаспыппытыттан. Оҕоҕо кыыска буоллун, уолга буоллун ирдэбиллээх сыһыан, хонтуруоллаах сыһыан, онтон таптал көстүүтүн быһыытынан эмиэ сылдьар буолуон сөп, ханнык эрэ искаженнай өйдөбүлгэ диэххэ дуу. уонна ол барыта биһиги бэйэбит оҕо ааспытыттан силис мутуктарда сылдьар буолар. Онон оҕолорбутугар сыһыаммытынан биһиги бэйэбитин эмиэ иитэр кыахтаахпыт. Лев Толстой этэн турар, эһиги оҕону иитэ сатаамаҥ, бэйэҕитин иитиҥ диэн. Онон бэйэбитин төһөнөн бу олорорбут тухары үөрэнэбит, олорорбут тухары биһи бэйэбит бэйэбитигэр учутал да буолабыт, улахан киһи да буолабыт, оҕо да буолабыт диэбит тылы ийэ-аҕа да буолабыт. Ол өрүттэрбитин көрөн олорон биһи бэйэбитин сайыннарар, үүннэрэр, чөлүгэр түһэрэр, аһардар ханнык эрэ психологическай өттүнэн ыарахаттардаах игин түгэннэрбитигэр онтукайбытын биһи бэйэбит бэйэбитин кытта үлэлэһэн оҥорор кыахтаахпыт, чөлүгэр түһэрэр кыахтаахпыт. Онтон өскөтүн онно туох эрэ дьикти буоллаҕына өскөтүн оҕо ааспын олох өйдөөбөппүн эбэтэр хайдах эрэ ийэбин-аҕабын кытта формальнай бас сыһыаннаахпын диэн өйдөбүл баар буоллаҕына ол улахан киһи бу маннык психиката киллэрбэт өрүттэрдээх ол аата онно туох эрэ буолбут киллэрбэт диэн санаа сылдьар буолар Оннуттан бу маннык бу биһи курдук үлэһиттэргэ көмөлөһөр идэлээхтэргэ кэлэн ону өһүлтэриэххэ сөп, онно баран ити травманы ити программаны тиийэн көрүөххэ сөп. Тоҕо диэтэххэ, итинник өйдөбүллэрдээх дьаммыт биһиги толору дьоллоох оҕолору иитэр кыахпыт суох. Мин үчүгэй ийэбин диэн саныахпытын сөп. Ол эрээри испитигэр ис кыыспыт, испит чыгый оҕобут онно хомойон олорор буоллаҕына, онно ийэтигэр болҕом ийэтиттэн болҕомто ылбатах миигин таптаабаттар диэн курдук өйдөбүллээх буоллаҕына ити санаата киниэхиттэн эмиэ ханнык эрэ өттүнэн энергияны биэрэн ол энергиятыгар билиһим биэрмин дакаастыам диэх курдук туу эбэтэр итинник гыммыт буоллахытынан мин олох бэйэм оҕобор олох үчүгэй ийэ буолуом диэн бу курдук саботаж внутренний саботаж диэн өйдөбүлтэн ити энергиятыгар айаннатан барыахха сөп уонна консультацияларгын төн көрдөххө мин ийэм курдук оҕобор сыһыаннаһыам уоҕа диэн өйдөбүлүнэн оҕону иитиигэ киирдэхтэринэн аны оҕолоругар били аһары элбэх көҥүлү биэрэн, кинилэртэн наһаа элбэҕи ирдээбит буоллахтарына, оҕолоругар ол ирдэбили төттөрү барытын суурайан, итинник курдук буолар уонна оҕом холобура истибэт, оҕобун кытта өйдөспөтүбүт, оҕобор наһаа элбэҕи биэрдим, ол үрдүнэн кини холобура чэ үрдүбүнэн барда диэх курдук да, итинник курдук санаалар ийэлэргэ эмиэ баар буолаллар. Оны ис-иһигэр киирдэххэ, ити иитии боппуруоһа, иитии өйдөбүлэ бу ийэҕэ оҕо сааһыттан кэлэн ол оччолорго оҕо сылдьан кини тугу санаабыта, тугу өйдөөбүтэ ол онтукайа дьайа сылдьар буолар. Ол иһин консультацияларга бастатан туран били оҕону кытта буолбакка ийэни кытта үлэлии сатыыбын. Онон билигин бэйэҕит санаан көрүҥ, мин ийэбэр хайдах кыыспыный диэн, мин аҕабар хайдах кыыспыный диэн. курстарбар холобура ыал ийэлэрэ кэлэллэр, эбэлэрэ кэлэллэр уонна мин аҕам суох диэн этэллэр. Ону хайдах даҕаны биһиги күн сиригэр кэлбит буоллахпытына, олох били факт диэбит курдук да, олох ымпыгар-чымпыгар тиийэ бу көстүбэт да буоллаҕына ырылыччы көстөн турар эйгэтэ мин ийэлээхпин уонна аҕалаахпын. Тоҕо диэтэххэ бу һиппилигин мин салгынынан тыына олоробун, бу мин аҕата уохпун диэн этэ олоробун. Ол этэрим, ол саҥарарым, тыынарым, хамсанарым, оҥсайынан бу олох олорорум ийэлээхпиттэн уонна аҕалаахпыттан. Ол иһин хас биирдии киһи, хас биирдии оҕо ийэлээхпин уонна аҕалаахпын диэн өйдөбүлү иһигэр мас-таас курдук ылынан кэбиһиэхтээх. Ону аҕа фигура быһыытынан оҕоҕо аттыгар туох түгэнигэр биллэн турар бу маннык присутствие быһыытынан да мин холобура аҕалаахпын хайдах да буоллун аҕалаахпын ол аҕам миэхэ оттон бу баар иһин көрөбүн бу кимин хайдаҕын диэтэххэ ити присутствие понимание, понятие присутствия баар буолар. Онтон олох аҕата уох бу эйгэбэр аҕа диэн кимин билбэт буоллахпына биллэн турар уустуктардаах буолар аҕаныларга. Кыыс оҕоҕо эр киһини кытта сыһыана, аҕатын кытта сыһыана наһал улахан суолталаах, кэргэнник сыһыаҥҥа дьайар уонна эр киһини кытта ийэм хайдах алтыһарын көрөммүн, мин элбэх куобаҕы тутан ылабын. Ойох хайдаҕын көрөбүн, ийэ хайдаҕын көрөбүн, аҕа хайдаҕын көрөбүн, а, кинилэр сыһыаннарыгар эр уонна ойох сыһыанын көрөбүн. Ити барыттан э, ким даҕаны үөрэппэт, холобура, ойох быһыытынан маннык буолаар диэн, эргин кытта маннык сыһыаннаһаар диэн ким да үөрэппэт. Онон уопсайынан бу маннык эр киһи дьиэҕэ баар буоллаҕына, ити м, кыыс оҕоҕо холобур буолар. Ийэтин аттыгар кини ойох буоларга, кийиит буоларга, саҥас буоларга, ийэ буоларга, дьахтар буоларга наһаа үчүгдүк үөрэнэр олох маннык сүһэн ылар барытын. Уонна аҕатыттан эмиэ үөрэнэр. Онон Анатолий Некрасов диэн авторы «Материнская любовь» уонна онтон даатын кинигэлэрин аахпыт буоллаххытына, кини куруук этэр дии, туохха барытыгар дьахтар диэн. Оннооҕор Эр киһи оттон маннык арахсан барар түгэнигэр, эр киһи араас түгэҥҥэ киирэн таххарыгар онно барытыгар дьахтар диэн. Онтон дьахтар буолан туран истэргэ итиннэ э, биир өттүнэн э, хайдах барытыгар дьахтар диэххин баҕараҕын. Ол гынан баран туох баар эмоцияны ылан тураҥҥын э, ыраахтан, үөһэттэн көрдөххүнэ чахчы итиннэ дьахтар оруола наһаа улахан буолар. Ол аата биһиэхэ айылҕаттан бу дьахтарга, ийэҕэ, улахан кыаҕы биэрбиттэр. Айылҕа биһиэхэ эн ийэҕин, эн дьахтаргын, эн кыыскын диэн биһиги наһаа элбэҕи көннөрөр кыахтаахпыт. Өскөтүн биһиги итини ол эмоциялаабакка эрэ көрөр буоллахпытына, уонна ол эмоциябытынан аҥардас биһини буруйдууллар, тоҕо барытыгар ол дьахтар буруйдааҕый диэн санааны тумнан туран көрдөхпүтүнэн, Биһиги наһаа элбэх оҥорор кыахтаахпыт. Наһаа үчүгэйдик сыа-сум курдук тутан кэбиһэр кыахтаахпыт, биһиги сылыһар быарыны сылаанньытан кэбиһэр кыахтаахпыт. Аҥардас бу харахпыт көрүүтүнэн, буһарбыт бэрэскиэбитинэн, ол бэрэскиэбитигэр аспытыгар ытыспыт сылааһын иҥэрбиппитинэн уонна сүрэхпит туга тэринэн аһаҕас сүрэхтээхпитинэн, имэрийэ көрөр харахпытынан, сып-сымнаастык саҥарар кууласпытынан барыттан уларытар кыахтаахпыт. Дьахтарга оннук курдук улахан күүс баарын биһиги оҕолорбут, кыргыттарбыт бык айкаан эрдэхтэриттэн өтөн ону иитиэхтээхпит диэн саныыбын. Өстөтүн мин кыстанар түгэммэр кинини үөрэхтиир туһугар, кинини материальнай өттүнэн байар-тайар туһугар буолбакка, ордук эр киһиэхэ бу миэһэбиэскэ үһүйүспүн ханаатахпына тына соратник диэн баар буолааччы дии били эһэ Ленин соратнига олох блин Надежда Константиновна диэбит курдук. Онон бу биһиги кыыс оҕонуттан мин ханаабар итинник ити өттүгэр орду диэтиэхтээхпит. Тоҕо диэтэххэ дьахтар дьоло кини барыта барыта ис өттүтүн кытта сыһыаннаах. Дьахтар эр киһилии хабааннаахтык олоххо тас эйгэҕэ дьоллонон уонна тас эйгэҕэ кыайан-хотон олороро баар буоллаҕына, ол, э, дьиҥнээхтик дьахтары үөрдэр да уһуохту диэн санааттан тирэннэххэ, кыыс оҕоҕо ити, э, кыыс уонна дьахтар дьолун биэрэр дуо диэн өссө туспа боппуруос турар. Ол иһин кыыс оҕону кырар даҕаттан дьиэ-уокка ыстаҕас, эр киһини кытта уолу кытта алтыһарга үөрэтиэхтээхпит. Ону ол үөрэтэрбитигэр кинини ыйан-кэрдэн буолбакка, киниэхэ бэйэбит холобурбутунан бэйэ холобурунан, ол аата мин ойох быһыытынан дьоллоох буолуохтаахпын, эрбин кытта сыһыаммар Некрасова туһунан куруук этэр, дьоллоох сыһыаны, дьоллоох оҕону баҕарар буоллаххытына, эр киһини кытта дьолгутун тутуҥ диэн уонна оҕону дьоллуу сатаамаҥ диэн. Оҕону дьоллуу аттыыр буоллахха, онно эмиэ туспа санаалаахпын. Оҕо эрэ туһугар олорор оҕо эрэ туһугар оҕону эрэ дьоллуур туһугар буоллахха иннэ оҕоҕо туох да туох да дьоло кэлбэт биһиги оҕону оннук гынаммыт потребительскай баҕай өйгө санааҕа иитэбит уонна өскөттүн мин ийэлээх аалын көрдөхпүнэ кинилэр туох да дьоллорун көрбөт түгэммэр мин улаатан бараммын кинилэргэ эн дьоллоох буоларыҥ туһугар дьэни гыммыппыт маныгы гыммыппыт тирэххэ оттон бэйэлэригэр претензияны утааран кээһэр буоллаҕым дии эһиги тоҕо мин туспар ол кыһаллыбыккытый тоҕо бэйэҕит тускутунан бэйэҕит олоххутунан олорботоххутуй диэн онон кыыс оҕо таһыгар уол оҕо таһыгар ийэлээх аҕа биллэн турар ордук ийэ бэйэтин дьолун туһунан тус эппиэтинэһигэр бэйэтин дьолун тус эппиэтинэһигэр ылан олоруохтаах дии саныыбын кыыс оҕоҕо наһаа элбэҕи биэрэн наадата уо кыыс айылҕаттан наһаа үчүгэй өйдөөх санаалаах дии саныыбын онон кини барытын көрө сылдьар уонна э, дьүөгэ таһымыгар кинии дьэ сылдьыахпытын сөп эрээри ийэ кыыһын кытта хайдах даҕаны дьүөгэлии буолбаттар. Ийэ э, хим биир ийэ кини дьүөгэ таһымыгар алтыһар да буоллаҕына бу маннык кыыһын кытта дьүөгэлии сыһыаҥҥа алтыһыы ол гынан баран сүүс бырайыа мин киниттэ дьүөгэбин диир кыаҕа суохтоҕо диэтэххэ кини оҕотугар син биир ийэ буолар. Ийэ буолан туран кини бу ийэ буолуу хайдаҕын бэйэтин холобуран эмиэ көрдөрүөхтээх. Ити барыта энергетика таһымыгар, энергия таһымыгар киирдэххэ ийэ кыыһын кытта дьүөгэлиэр сыһыаннаах буолан хаалар түгэнигэр эбэтэр үөрэнээччи да учуутал эрэ курдук сыһыаннаах буолан хааллахтарына бу оҕо бу кыысчаан ийэтиттэн кэлиэхтээх энергияны толору бакка хаалар. Онон оҕоҕо хаамай хүрүнэ бу инникитигэр дьоллоох буоларыгар, кини тирэхтээх буоларыгар ис механизмын, ис систематын биэрэ сатыахтаахпыт. Ол хаамай хүрүнэ дии саныыбын. Киниэхэ тас дьолун төһө баҕарар оҥостор кыахтаах диэн ол санааны эрдэттэн биэрэн киниэхэ хаамай-хаамай хүрүнэ бу эр киһини кытта сыһыаҥҥа, эр киһи аттыгар дьоллоох буоларга, эр киһиэхэ суураллан хаалбакка, оҕолонноххо эмиэ оҕо туһугар дии-дии оҕо эрэ олоҕунан олорбот олоххо оннугу көрдөрүөхтээхпит, ол оннукка иитиэхтээхпит дии саныыбын. Оҕонон эрэ олорор түгэн баар буоллаҕына, онтон ийэлэр бааллар оҕолору улааппыттарын кэнниттэн сепарацияны хатаан ыыппакка, оҕолорун батыһар диэн, оҕолоро уһу хатаммакка ыалдьар оннук хайанар олоххо кэлэллэрэ диэн. Онон ийэм, дьахтар быһыытынан да Кини куруук бэйэтин тус олоҕунан олоруохтаах. Кини бэйэтигэр хайаан да бириэмэлээх буолуохтаах. Уонна оҕом туһа диэн санаа баар буолуон сөп, ийэҕит маны итинник буолуох, таһынан бара сылдьар таптал баарын өйдүүбүт. Туох баарын барытын оҕотун туһугар биэриэҕэ, бүтэһик хаччытынан оҕотугар-утугар ылыаҕа бэйэтин умнан-тумнан туран. Ол гынан баран, а, мин санаабар дьоллоох кыыһы иитиэхпитин баҕардахпытына Бастатан туран, болҕомтону бэйэбитигэр арныахтаахпыт. Кыыс оҕо ийэтэ хайдах тыҥырахтаҕын, ийэтэ бэйэтин хайдах көрүнэрин, ийэтэ хайдах курдук кыраһыабайын ол онтуйтан аастанар буоллаҕа дии. Уонна мин ийэм маннык кыраһыабай, э, били улааттахпына ийэм курдук, э, били туох иһин диэн ырыа баар дии, уһаадын а, иитиллээччилэригэр ийэм ийэ наһаа кыраһыабай, улааттахпына кини курдук саҕынньахтаах буолуом иһин диэн Ол курдук кыыс оҕоҕо холобур оҥостор хайаан да киһилээх буолуохтаах. Ол холобура ийэтэ буоллаҕына биллэн турар саамай үчүгэй. Бириэмэм хайдаҕый, Вириана? Ааһа, сөп, өссө кэпсиир булухан кэпсиир түһүөххүн сөп. Аха. Төп туох ыйытыы баары ыйытыыларга эппиэтиэхпин сөп. Аха, манна буллаҕына биир ыйытыы киирбит. Бу о, аҕа уонна ийэ иитиигэ сыһыаммыт олус араас-араас. Оннук түгэҥҥэ хайдах буоларый диэн маннык кыһалҕаны хайдах быһаарыахха сөбүй диэн. Онтон сирэйдэххэ аҕа кыыһыгар сымнаҕас, онтон ийэ буоллаҕына хайдары кытаанах контуруол. Ийэ буоллаҕына биолог маннык күүстээх баҕайы ирдэбиллээх баай, аҕа буолар ээ дьахаайама хайама диэн да. Атын оннук оннук баар буолар уонна оннук өттүнэн оттон ааһыахтаахпыт буолуо арааската мин бэйэм аҕабын эттэхпин оттон аҕам э, ийэм буоллаҕына үөрэх иһин өттүн ирдиир этэ аҕам буоллаҕына оо дьол иккинааны блин государственный сыана диэбит курдук эр киһилии худуркууна боростуой сыһыаннаах этэ ону Оччолорго биллэн турар мин наһаа эрэйдэнэр этим, иккиэн атын-атын этэллэр этэ буоллаҕа дии. ийэм буоллаҕына олох алтаҕа кэлээр диир, аҕам буоллаҕына э, төһө оонньуурбунан онньоор уонна кэлээр диир. Ону иккиэн тэбис-тэнгэ биири этэллэрэ буоллар биллэн турар наһаа үчүгэй буолуо этэ. Ол гынан баран кэлин бу билигин өйдөөтөхпүнэ миэхэ итинник икки атын-атын көстүү баара, төттөрүтүн миэхэ ис кыахпын, ис көҥүлбүн улаатыннарбыт уонна кэҥэппит дии саныыбын. Хайда эрэ диапазон улааппытын курдук. Бэйэтин кэмигэр биллэн турар наһаа эрэйдээх этэ. Тоҕо итинник дииллэрий, тоҕо маннык дииллэрий диэн ис мөккүөр бөҕөтө мөҥүрээбитэ. Онтон билин көрдөхпүнэ, ити чааһыгар иккиэннэриэр тэҥинэн үөрэммит курдукпун. Холобура, бу хакалыы хаҥарбыт дии.

күүрүүлээх оҕус хайдар эмоциональнай өттүнэн арыычча бу маннык оҕо били долгуйар түгэнигэр ийэлээх аҕа биир солу туталлара ол хаамай хүрүн холбура мөҕөр буоллахха эбэтэр көмүскэһэр буоллахха иккиттэн биирдэрэ бэйэ-бэйэлэрин кытта утарсыылаах курдук өйдөбүллээх буоллаҕына ол хаамай устуга буолуо онтон көннөрү олоххо иһин биир мөккүөр барар курдук дьиһаныыбын барар буолуохтаах холобура эн оҕоҕун кыыскын наһаа көҥүллээтиҥ аһары били бу маннык көҥүллүк сыдьар диэн эр киһи бэйэтин хараҕынан көрүнэ диэн сөп эр киһи хаачыстыбатынан кыыһын харыстаан буоллаҕа дии онтон ийэ буоллаҕына тоҕо дьиһуохтааҕай били мин киниэхэ эрэнэбин диэн уопсайынан кыыс оҕоҕо хайдах эрэ эрэнии улахан курдук ол оннугар уол оҕону дьэ бракын көрө сыдьаар убайгын көрө сыдьаар диэн кыыс оҕоҕо этии эмиэ элбэхтиэ ол иһин ити мөккүөргэ уһун иитиигэ эр киһи уонна дьахтар хараҕа диэн баар буолуохтаах онтон эһиги итиннэ кэргэнниилэр бэҕэт сыһыаҥҥытыгар бу үөһээ өттүгэр холобура манан мөккүөр баар буоллаҕа дии оны эһиги бу манны көрдөххүтүнэн бу манна кыыскытын харыстаан уолгутун эбэтэр били маннык эрэниэххэ наада эн наһаа тутаҕын диэн биллэн турар уол кыыс иитиитигэр итинник өйдөспөт түгэннэр тахсаллара буолуо ол иһин бу түгэҕин көрө хатан зрив корень диэбит кылы ис түгэҕэр ис дьиҥэр киирдэххэ эһиги тугатэҕитий тоҕо диэтэххэ биир санааны киһи атын атыннык этиэн сөптир биир санаа олох силиһэ мутуга манан түгэҕэр барыта биир буолуон сөп ол эрээри араас араас этилиилээх буолуохтарын син били тоһоҕону ким эрэ тоһоҕо диир ханнары оскуома диир ол гана ис хоһооно суултата биир буоллаҕа дии ону кэргэниилэргэ холобура итинник ис чааһыгар сүнньүн синньик көрүҥ дии саныыбын Онтон мин бэйэм маннык ыйытыахпын баҕарабын. Билигин уопсайынан феминизм диэн наһаа баар уопсастыба баар атаһах иһэригэр наһаа күүстээхтик кэлэ илик быһыылаах да буоллар. Били эр киһи уонна дьахтар сыһыаныгар бу дьоллоох буолалларыгар туох үөскүөхтээҕий бу кыыска ханнык өйдөбүл баар буолуохтааҕый эн санааҕар? Кыыс оҕону иитэргэ сибэкки курдук кыра эрдэҕиттэн олох э, хайҕаан, бүөбэйдээн, э, били олохтуу иһигэр илдьэ сылдьар курдук э, кинини э, хандьытаал таас харахтаах диэбиккэ дылы олох били олох туох диэххиний били чукуру да чукуру диэн курдук да били харыстаан иитиэхтээхпит курдук уонна хайаан даҕаны эйгэтигэр киниэхэ эр киһилии суолунан баран хаалбатын курдук уонна эр дьону үөһэнэн кэлин кэбиспэтин курдук аҕа авторитета баар буолуохтаах ийэ авторитета эмиэ уонна ити чааһыгар холобураттан эр киһи уонна дьахтар төһө баар буруйсыахтарын сөп төһө баҕарар өйдөспөт этиһэр мөккүһэр түгэннэрдээх буолуохтарын сөп онтон Мин биһи эйиэхэ ийэ уонна аҕа буолан тураммыт олох били арахсыбыт да түгэҥҥэ эйигин наһаа таптыыбыт диэн өйдөбүлү уулуттан кыыһыттан тутууга суох буоллаҕа дии ол ону иҥэриэхтээхпит онон хас биирдии ийэҕэ мин бэйэм бу оҕобор ийэбин онтон эр киһибэр мин ойохпун диэн өйдөбүлү үчүгэй баайытык хайдары кини араарыктаахпыт курдук да Онтон феминизм миин өттүгэр буоллаҕына, мин ол дьон ол оннук өйдөбүлгөттөн урукку патриархальнай диэби курдук өйдөбүлүнэн уонна эр киһи халлаан эйгэлээх олус киэҥ, олус үрдүк, өндөр мэҥэ диэн санаанан дьахтар буола олох сирийэ диэн сир энергиятын барытын дьаһыдьар диэн эр киһини иһин биир бири мин Мин дьахтар быһыытынан дьоллоох буолуохпун баҕардахпына, уолга олох кыра эрдэҕиттэн киниэхэ эр киһитин көрөн, кыыска, кини дьахтар айылҕатын көрөн улаатыннарыахтаахпын, онон сыһыаннаһыахтаахпын диэн саныыбын. Оннук буолланыттан урут-уруккуттан кэлбит иерархия бэйэтин ситимин тута сылдьар буоллаҕа дии. Оннук буоллаҕына олоҕун кулабардар баран иһиэҕэ. Оннук эрэ буоллаҕына кыыс оҕо бэйэтин миэстэтигэр кыыс оҕотун быһыытынан сылдьар буоллаҕына, ол суолунан үүннэҕинэ хайыннаҕына харах харатын курдук харыстаан бүөбэйдэнэ индьэ сылдьар буоллаҕына уолаттар бэйэлэрин оннуларыгар баар буолуохтара онтон кыыс бэйэтин оннуттан таххан барда даҕаны оттон халааннаабыт өрүс курдук онно улахан хаос иһин ити сэрии гына өйдөбүлэ тиийэн кэлэрэ буолуо ол иһин кыыс оҕоҕо наһаа элбэх туох баар Отон бу маннык кредит доверие диэн эн эн бу маннык уол олоҕор эр киһи олоҕор наһаа улахан дьайар кыахтааххын күүстээххин диэн ити санааны кыратыттан уонна кыыс буолла даҕаны хайаан да били киискэ кистээбиттэр саарбаҕа саһылга саһыарбыттар диэн диэн ол иһин киниэхэ бу эн көмүскэллээххин эн харысхаллааххын дурда хахха дьоннооххун диэн киниэх кини бэйэтэ бэйэтигэр кини харыстабыллаах сыһыанын улаатыннарыахтаахпыт холобура бу бэйэбит сыһыаммытынан уонна кини кыыс быһыытынан чиэһин нуучалытар целомудрие диэн ди ол онтукайын иһин олох кыпкыракый эрдэҕиттэн бу харыстабыллаах сыһыанын иһин бэйэбит сыһыаммытыттан көрдөлүөхтээх курдукпут тоҕо диэтэхпинтэн биллэн турар кыыс оҕо бэйэтигэр хайдах сыһыаннаһарый, оннук сыһыаны кини бэйэтин олоҕор көрсүөҕэ. Ол иһин кыыс кэргэн тахсар уолун кытта билеттон тэллэххэ сытар тэҥнээх доҕор буолара, ити өттүнэн бэйэтин харыстанара, көмүскэллээх туруга эр киһи өттүттэн улахан ытыктабылы үөскэтэр. Онон кыыс оҕоҕо итини онтон ийэтэ ордук быһаарыктааҕа буолуо дии учууталлар ийэнтон быһаарыллара буолуо гынан баран итини ийэ наһаа үчүгүйдүк бу эр киһини кытта сыһыаҥҥа холобура бу маннык ытыс үрдүгэр сыдьыан диэн бэйэтин холобурунан көрдөрөр буоллаҕына кыыс оҕо ровно оннук эйгэҕэ киирэн аҕатын курдук уолга кэргэн тахсар буоллаҕа дии Онтон иһин биир ыал диэн өйдөбүлгэ тиийэн кэлэбит уонна кыыс оҕо омук аналла ыал ийэтинэн диэн э, иһин биир арыллан арыллан кэлэ турар буолар. Ол иһин ыал ийэлэрин бэлэмниир буоллахпытча. Оттон мин эмиэ кыратык бэйэм ханаабын да киэммитэ, холобура билигин дьэ эр киһиэхэ ытыктабыл ытыктабылы үөскэтэр ханааны иитиэххэ наада онно болҕомтону уоруохха наада диэн көрөбүн дии билиҥҥи кэмҥэ хайдах эрэ билиҥҥи эдэр ыччат өттүгэр ол хайдах эрэ суох курдук хороҕор ол иһин буоллаҕына бу иһин биир киһи айылҕа айылҕа оҕолоро буоллахпытчы айылҕа оҕолоробут инньэ гынан айылҕа хокуонунан олоробут айылҕа хокуонунан эр киһи күүстээх оттон кини аһы булар талар онон оттон онно оннук курдук сыһыаннаһыахтаахпыт оннук санааны хайаан даҕаны булгуччу бэйэбит кыргыттарбыт ыарыйдиэхтээхпит бу булар талар бу эркин буолар киһи киһиэхэ ытыктабыллаах сыһыан үөскэтиэхтээхпит диэн хайаан да киириэхтээх Манна ыйтыы киирбит, оҕону кыыһы атаахтатар буоллаххына, атаахтатар эр киһиэхэ кэргэн тахсар диэн сөп дуо диэбиттэр. Оту атахтыр наачый. Атахтыр наачый уонна кыыс оҕо кэргэнин эр киһи дабыдалыгар сыдьар буоллаҕа дии. Эр киһи кыыс оҕону наһаа атаахтатар, эр киһи хайдах сыһыаннаһыахтааҕын аҕа көрдөрөр, убай эһэ көрдөрөр кыыска Ону кыыс оҕо бу маннык эр киһиттэн итини болҕомтону ылбыта аҕатыттан аны кини кэргэнин сылааһыгар киирэр буоллаҕа дии. Ол иһин кыыс оҕо бу маннык онтон атаахтааһын диэҥҥэ туох буолуо? Биир өттүтүнэн билэ хайдары хараҥа атаахтааһын уонна сырдык атаахтааһын диэн курдук баара буолуо. Ону кыыс оттон өйдөөх буоллаҕа дии наар атаах били куһаҕаннык атаахтыы сылдьар диэн онно маннык били тугу эрэ наар көрдүүр дуу, туохха эрэ ис буолбат дуу иин диэн санааҕа этэбин. Онтон кыыс оҕону атахтатар диэн наһаа үчүгэй уонна кэргэнниилэр ыккардыларыгар биһиги кэргэммит биһиэхэ кыччыгай кыыспытын атахтатар була аҕа буолан туран дии. Ол иһин ханнык эрэ түгэннэттэн уоскун тэллэтэриҥ эбэтэр тугуҥ эрэ хатамматаҕыттан хараҕаҥ ууламмытынан даҕаны бардаҕына ол хайдары наһаа күрүдьүөс диэн. Наһаа үчүгэй наһаа күндү түгэн диэх көтөхтөрөн да кэрийиэххин сөп кырдьык арахсар дии хараҥа олох атахтаан аһара барыы уонна буоллаҕына били туох диэн дии көннөрү таптатаары атаахтыыр диэн икки араас буоллаҕа дии таптатаары атаахтыыр диэн үчүгэй бөҕө буоллаҕа оттон туга эрэ ирдээт ирдээ буолара биллэн турар уонна маннык ыйытыы Бу сахалыы иитии үөрэтии, сахалыы саҥарыы, кыыс оҕону иитиигэ туох суолталааҕый, холобура, сахалыы үгэһинэн иитии. Биһиги былыр-былыргыттан бу үгэс буолбут өйдөбүллэринэн иитиллэн-иитиллэн кэллэхпит дии. Ол үйэлээх үгэс Үйэ, баҕар, уларыйдын даҕаны, уларыйбатын даҕаны иһин биир баар. Онон э, кыыс оҕону окко-маска сыһыара, онтон бу дьиэ үлэтигэр, игинигэр ол уруккуттан кэлбитэ биһи биэр, биэр, биэр, э, биэрдэр биэрэн иһиэхтээхпит дии саныыбын. А, ийэлэрбит биһини хадь ииппиттэрэй, оруобунаттан оннук-маннык үүт-маас оннук буолар уонна ийэң хайдах били кукуналаах этэй, кукунатар хана-хана ыскааптарга тууһу суоданы хайда уурар этэй, оруобунаты оннук ууран сыдьар буолахпыт дии. Эбэбититтэн иин ииэн кэлбитинэн Ити көлүөнэттэн көлүөнэҕэ баран иһиитэ баар уонна сахалыы иитиигэ дьахтар оттон бэйэтин иһигэр ону ирдиир буоллаҕына эр киһи батыһар. Эр киһиэхэ дьахтар бу маннык маннык диэн быһааран бэйэтин баҕатын эттэҕинэ оҕолорбутун холобура сахалыы иитэбит диэн буолуон сөп. Ону билигин истэбин төрөппүттэр бэйэлэрин ыккардыларын сахалыы кэпсэтэллэр, сахалыы бу эйгэҕэ улааппыттарын иидьэ сылдьаллар, онтон быкайкаан оҕолоро төрүт нууччалыы хаҥараллар. Ону киһи биллэн турар итинник түгэҥҥэ хараастар тоойхоно оҕо наһаа элбэҕи сүтэрэр. Ити түгэҥҥэ наһаа күүстээхтик баран испит ситим ханан эрэ бөҕө бөҕө бөҕө буолан сылдьыбыта ханан эрэ мөлтөөн киирэн барар. Онон энергетика ин туһунан бүгүн кэпсэттибит, психическай күүс туһунан кэпсэттибит. Ити чааһыгар бу оҕоҕо биэрэрбит, көмүскэлин биэрэрбит, харысхалын биэрэрбит, сахалыы иити нөҥүө наһаа элбэх кутулла турар тыл нөҥүө, бу кэпсэтэрбит нөҥүө, уобарастар нөҥүө, вербалика нөҥүө, жест нөҥүө барата барата бара турар. Ол иһин биһиги сахалыы иитэр буоллахпытына, ийэ били бэйэтин эрин таһыгар сыһыанынан оҕотун иитэрин курдук саха тыла наһаарбаҕа биэрэр. Ол иһин ээ ол саха тылыгар олча ынахпыт ынахпыт да туохпут да хуох игин диэн курдук буолбатах, онтооҕор элбэх. Сайынан тылын биэрдибит даҕаны биһиги наһаарбаҕа биэрэбит оҕобутугар. Ол онтон матарай уһуктаахпыт дии саныыбын. Аха. Оттон о о уосайынан уонна сахалыы, м, а били фольклорга даҕаны араас үгэстэрбитигэр даҕаны манна күннээҕи тутуһар үгэстэрбитигэр даҕаны холобура, э, биһиэхэ эбээттэн, эһээттэн кэлбит бу, э, туох муудараспыт диэххэ да, а, биллэн турар бу олоххо олоҕуран бу хас эмэ сүүһүнэн сыл быһа кэлбит өйдөбүллэр болмаҕа дии оннуттан холобура туох диэн баар дии миэхэ ийэм наар этээччи остуолга кирдээх иһити хаалларыма абааһы кэлэн аһыыр оччоҕуна ыалдьаҕын диэн итинник уонна эбэтэр буоллаҕына ситэри үчүгэйдик харбаабатаххына бытыгын хоруммат киһиэхэ кэргэн тахсыаҥ диэн итинник холобура биллэн турар сахалыы үгэстэринэн иики били мудрас болла ди хас эмэ сүүһүнэн кэлбит сүүһүнэн сыллары быһа денгре кэтбит мудра сонун хитинник холобура сахалыы үгэстэри тиэрдэр биллэн турар улахан суолталаах онтон сахалыы саҥарыы диэн оттон бу биир сүрүн суолтата буллаҕына оҕону иитиигэ болар былади инникитин оҕотун бу сөптөөхтүк сахалыы саҥарар уонна оттон бу оҕотун чопчу дьоҕурун, өбүгэтин ситимин кытта быспакка үүнэригэр, сайдарыгар тирэх буолар буолса хатыла буоллаҕа дии. Онон хайаан даҕаны сахалыы саҥарыыны биһиги билигин оҕолорбутугар тиэрдэхпинэ бу кини бэйэтин оҕотугар ону тиэрдэр кыахтанар. Манна ыйытыылар киирбиттэр дии. Туох дьиэбиттэр холобура Ийэ дьиэ кэргэн иһигэр аҕаттан үрдүк дьахтар дьаһалынан эрэ сылдьар аҕа маннык сыһыана кыыс оҕо хайдах дьайыай инникитин диэн Антон кыыс оҕо ийэтиттэн уонна аҕатыттан прообраза диэни обраһы ылар, оччонуттан кини кэргэнэ эн кэргэниҥ курдук буолар буллаа дии. Ол иһин кыыс оҕом хайдах күтүөт аҕалыаҕай диэн санаа биһигини эмэ үөрэтэр. Ол иһин кэргэммитигэр сыһыаммытын төһө баҕарар уларытар кыахтаах. Мин ровно бу маннык сыһыннаһа дьарым курдук кыыһым бэйэтин кэргэнигэр сыһыннаһыан баҕарабын да уһуохтуу диэн ыйытыыга хоруй буллубут эрээри, сыһыан кэргэҥҥитигэр сыһыаҥҥыт уларыйар. Уонна биһиги пандемик аайы олоҥхону ырытабыт сөп. Дьулуруйар Ньургун Баатыр олоҥхону аахпыппыт биир сыл булан эрэр, кэрчик-кэрчик арааран. Онно ити субличностар ин туһунан кэпсээбит буоллахпына, олоҥхоҕо дьахтар э, обраһын туһунан, саха дьахтарын туһунан өйдөбүл наһаа чөйдүк, наһаа дириҥник киирэ сылдьар. Туйарма куо буоллун, Айталын куо буоллун, Самыйа Баай Хотун буоллун, удаҕаннар да образтарыгар, абааһы күүһүгэр да буоллун, ити өйдөбүллэр саха кыыһын иһигэр барытыгар бааллар. Бука бары абааһы кыстаахпыт, бука бары туйаарма куолаахпыт, бука бары сабыйа баай хотуннаахпыт. Ол өйдөбүлүн биһиги ырытаммыт, аныгы олоҕу кытта тэҥҥэ тутаммыт. Хас пэндиэлник аайы ырытабыт уонна телеграм-каналга Ол ырытыыларбытын аудио подкастканан киллэрэн иһэбит. Онон Василина Попова диэн инстаграмҥа тиийдэххитинэ, онно буллаххытына ити эфирдары көрөр-истэр кыахтааххыт. Онно дьахтар эргии туһунан наһаа үчүгэй ырытабыт. Индивидуальный консультация оҥороҕут дуо диэбиппэр. Индивидуальный консультациялары оҥоробун. Аха, ону Олоҥхону хантан эйигин булуохтарын сөбүн бу э, билигин этэр дии уонна буллаҕын этэн бараҥҥын бу чаакка таҕыстаххына эмиэ суруйаар дии. Сигэлэри эмиэ инстаграмҥа туоханна телеграмҥа сигэлэргин ыытыаҥ дии. Аха уонна буллаҕына маннык ыйтыы баар. Аҕатын олох билбэт кыыһы аҕа тапталын хайдах биллэр эбит? Мгм. А, киһи ис эйгэтинэн талаһар. Аҕата суох буоллаҕына, оттон туох туохпут эрэ тиийбэт түгэнигэр биһиги биллэн турар онтуйбут наһаа наар болҕомтоҕо сылдьар буолуоҕа дии. Холобура, ханан эрэ аала сылдьар, атаххын аалларан кэспиккин, ол аалларбытын иһин биир аалларбыккын көрбөккөҕүн да билэр кыахтааххын. Ол иһин итинник аала сылдьар түгэннэргэ, ам, болҕомтону кыыс бэйэтэ иһин биир хайдах эрэ гынан психика толорунар кыахтаах. Психика всегда стремится к исцелению диэн буолар. Онон итиннэ кыыс оҕоҕо эн аҕаҥ куох игин диэн курдук эбэтэр эн аҕаҕын хайдары биллэрбит киһи диэн буолбакка, эн аҕалааххын диэн уонна аҕа туһунан кэпсэтэн, аҕа оруолун кини киинэттэн даҕаны дьүөгэлэрин дьүөгэлэр аҕаҕа кыстары хайдах сыһыаннаһарыттан даҕаны хараҕынан көрөн кулгааҕынан истэн иһин тугу эрэ ыла сылдьар буолар онон наһаа долгуйар уонна итинтэн сылтаан били улахан ба комплекска иҥкирэр наадата суох хас биирдии киһи бэйэтин олоҕун эрдэттэн талар куттаһымыгар онон ити чааһыгартан туох эрэ улахан үөрэҕи инааһыахтаах эбитэ буолуо духовнай өттүнэн да онон Онон ити чааһыгар наһаа улаханнык долгуйбаккар эрэ, оттон долгуйар долгуйар буоллаххытына, э, консультация, сессия кэлэҥҥит итини терапиялатан, быһаарыаххытын сөп. Э, мин холобура 2015 сыллаахха м, фестиваль детей и родителей диэҥҥэ бара сылдьыбытым. Наһаа улаханнык испэр саныыр этим, мин оҕом аҕата суох диэн, сөп. Уол оҕону аҕата суох хайда иитэрий диэн. Оннук ыйытыылаах тиийбитим. уонна оччолорго улгуманный педагогика фестиваль этэ ону ыллаҕын эппиттэрэ наһаа үчүгэйэҕин долгуйума үчүгэй рельеҕа итинник санаалар киирэллэр диэн уонна оҕо аҕата суох диэн били тугу өйдөбүлү итинник толкуйдуур ийэ биэрэн кэбиһиэн сөптөөх ол иһинэн наращивание диэни бу тугунан олоххонтон фигурата суох да буоллаҕына эн аҕа туһунан оҕоҕор наһаа үчүгэй кэпсээҥҥин, хайдах курдук үчүгэй аҕалааҕын туһунан бэйэҥ бу олох ис-искиттэн тыга сылдьар буолуохтаах өйдөбүлү биэрдэххинэ, оҕоҕор аҕалаахпын диэн ощущение баар буолар диэбиттэрэ. Онон саамай сүрүнэ ощущениета, саамай сүрүнэ улахан дьоннор бу оҕоҕо хайдах сыһыаннаһаллара. Аха. Өссө ыйытыыларга буоллаҕына, биир ыйытыынаны биэриэм эп, онтон атыттарга буоллаҕына бэйэҥ чаакка көрөн онтон эппиэттиэҥ дии, бириэмэ бытараатар гынна. Кыыһы эрдэттэн кэргэнин таларга үөрэтэрбит сөп дуо диэн ыйыппыттар. Онтон санаа быһыытынан этиэххэ сөп, маннык уолга кэргэн тахсаар, инник уолга кэргэн тахсаар диэн. Ол эрээри оҕо бэйэтэ билэр буолла, хайдах уолга кэргэн тахсарын. бии көннөрү бу маннык маннык күтүөттэммит киһи диэн этиэхпитин сөп ол эрээри обонно бэйэтин били максимализмынан ол барытын төттөрүтүн утарытын да оҥорон кэбиһиэн син ол иһин хара күүһүнэн буолбакка наһаа шуолга кэргэн тахсыаҕыҥ наһаа үчүгэй дьэ хайа эрэ уол эйигин ойохылан абаранар диэн ити өттүн көрөр ордук били эрдэттэн ылан бу маннык туохтаан кэбиспэт курдук миин ийэм холобура ол үөрэххэ бүтэрдэххинэ диэбитэ үһүс курска сылдьан кэргэн тахыбытым сүрбэ аспар оҕоломмутум ол иһин куруук били төрөппүт наһаа үчүгэй баҕарыан сөп ол гынан бара ол баҕата олох атыныгар диэн тахсан кэлэн син ол иһин оҕобутугар эрэнэн уонна эн билэҕин эйиэхэ барыта этэҥҥэ буолар диэн чувство безопасности уонна чувство уверенности чувство любви Аһа, Василинаҕа чэ биһиэхэ бу кэпсэтиибитигэр кыттыбыккар улахан махтал. Оттон билигин чаакка киирэбин өссө баҕар ыйытыыларга эппиэттиэҥ диэн эрэнэбит уонна бэйэҥ э, эйигин хантан булуохха сөбүй? Бу санаатын эттэххэ буоллаҕына Василина Попова Инстаграмҥа уонна элбэх кэпсэтиилэри ыытар, бэйэтэ бу уйулҕаһыт, уйулҕа өттүн көрөн наһаа элбэх үлэни ыытар, онон э, кинини э, булан ылыаххытын сөп, билигин сигэлэрин ыытыаҕа.